Noswaith dda i bawb. Um, sori bod ni chydig bach yn hwyr yn cychwyn heddiw, jyst rhyw um, ella chydig o eiliadau fyna. Uh, ddrwg i ddim hynna. So, croeso mawr i chi i'n ffrwd fyw heno, a croeso mawr i chi os da chi hefyd yn gwylio ar y recordiad. Felly, da ni'n um, cario ymlaen heno efo'n 30 diwrnod a 30 awgrym, Microsoft 365. A heno, da ni am edrych ar drio dod a um, cael amser yn ôl i chi um, yn eich dydd i dydd drwy um, awtomeiddio tasgau um, lle lle da chi'n ail wneud nhw tro amser neu lle tasgau sydd yn um, yy cymryd eich amser chi trwy amser, ond yn rhywbeth ella lle fyddwch chi'n gallu awtomeiddio nhw, um, os ydych chi'n gallu rhoi nhw i fewn i broses ac i fewn i, i lif um, automatic er enghraifft. Felly, be dyn ni'n mynd i edrych ar ydy Power Automate o fewn Microsoft 365. A mae Power Automate yn galluogi ni i awtomeiddio, llwythio bethau o fewn Microsoft 365, mae'n galluogi ni i gysylltu apiau o tu allan i Microsoft 365 efo apiau 365, um, efo apiau eraill hefyd, a da ni'n gallu, er enghraifft, symud data, da ni'n gallu um, gyrru e-byst i ffwr i ddweud bod pethau wedi digwydd, da ni'n gallu gyrru um, hysbyseb i um, ffôn symudol er enghraifft i ddweud bod rhywbeth wedi digwydd. So mae yna lot, lot fawr iawn o bethau da ni'n gallu defnyddio hwn ar ei gyfer. A beth da ni'n mynd i wneud heno ydy, da ni'n mynd i just um, ddo, um, ddo, ddod a, ddangos i chi er Power Automate i ddechrau fo'i, a wedyn da ni'n mynd i fynd trwy demo sydyn o osod un i fyny, a dangos i chi sut da ni'n gallu gyrru e-bost ag um, ychwanegu i restr SharePoint pan da ni'n rhoi rhywbeth i fewn i Microsoft Form. Felly, dwi jyst am ran un sgrin efo chi, rwan. So, dwi jyst am gael un neu ddau bethau lawr yn fan hyn. Ok, reit. Dyna ni. Felly, dwi'n just rannu'n sgrin. Ok. Reit, dyma ni yn y tudalen gartre o Microsoft 365 ac ar gyfer Power Automate, Um, be dyn ni'n chwilio amdano fo ydy, dyn ni'n chwilio amdan yr eicon yma ar yr ochr chwith, ac os dydio ddim ar yr ochr chwith, fe chi glicio ar All Apps yn fan hyn yn y gwylod, a da chi'n gallu ffeindio Power Automate yn fan hyn. So dyna di'r icon da chi'n chwilio amdano fo. Okay, so yna ni fynd i fewn i Power Automate yn fan hyn. Okay. Reit, so da chi'n gweld hwn ydy tudalen gartre Power Automate a mae o'n barod yn rhoi chydig o awgrymiadau i chi ar bethau da chi'n gallu awtomeiddio. Felly mae yna bethau fel arbed e-bost, arbed atodiad e-bost i OneDrive er enghraifft, um, a wedyn da chi'n gallu newid hwn i yrru hysbyseb er enghraifft, pen mae rhywbeth yn digwydd. So mae yna templedi yn barod yn fyna, fel mae Microsoft yn neud efo lot o'r peth yma, maen nhw'n trio neud bywyd yn haws i ni, a mae pobl wedi meddwl am lot o'r peth yma yn barod beth bynnag, so os da ni'n gallu ail ddefnyddio nhw, dyna chi, gret. Oce, okay, a wedyn o dan hwn, wedyn, mae'n ychydig bach o ddysgu os da chi eisiau. So, os da chi'n gwybod bod yna rhywbeth um, penodol da chi eisiau gwneud efo Power Automate, yna da chi'n gallu chwilio lawr yma yn yr um, llwybrau dysgu a gweld os oes yna rhywbeth sy'ch chi'n gallu mynd trwy er mwyn dysgu'ch hunan sut i wneud o, er enghraifft. Felly, yma ar y chwith, mae bob peth yn digwydd o fewn Power Automate. Felly, jyst i gael golwg sydyn, dwi am mynd i fewn i My Flows yn fan hyn. So, hein ydy'r flows o fewn Power Automate ydw i wedi gosod i fyny yn barod. So mae gen i ddau yn fan hyn dwi wedi gwneud, um, un ar demo munud nôl yn y Saesneg. Felly, be dwi'n gwneud ydy, dwi jyst am ddileu hein, so bod nhw ddim yn... Um, mynd ar yn traws ni. So yna ni ddileu heina. Oce, okay, dyna ni. So mae'n deutha fi rwan, dwi ddim efo flow, so dewiswch o mwy na can, cannoedd o, o dempledi um, er mwyn kind of, gosod eich flow cyntaf i fyny. Reit, so dwi am gychwyn efo templed, pam ail greu yr olwyn os da ni ddim yn gorfod. So yn fan hyn ar y top, da ni'n gallu gweld categorïau templedi. So da ni'n gallu uh, mynd syth i uh, categorïau, beth da ni'n chwilio amdanyn nhw. Ond beth dwi'n mynd i wneud ydy dwi'n chwilio am templed sydd yn mynd i gymryd gwybodaeth o Microsoft Form a roi hwnna i fewn i SharePoint a roi dy e fewn i, um, o, neu gyrru e-bost am rhannu hefyd. Felly dwi am roi forms i fewn yn fyna. A just pwyso return. A wedyn ar y dde yn fyma, mae yna dempled sydd yn agos iawn i be dwi eisiau, so hwn yn fan hyn. A newch chi weld mae'n gwneud form processing to email and SharePoint. Rwy'n ta, um, mae hwnna felly yn agos iawn i be dwi eisiau. Mae'r templedi yma, dyna beth dyn nhw'n templedi, so da ni'n gallu wedyn ychwanegu at nhw, da ni'n gallu tynnu ffwrdd yn nhw. So, da ni'n gallu ffeindio templed sydd yn agos iawn i be da ni eisiau gwneud, ond ar yr un pryd, da ni hefyd yn gallu newid heina yn hawdd iawn. A na ddangos i chi sut mae hyn yn gweithio rwan. OK, so dwi isio cychwyn efo hwn yn fan hyn. So rwan mae hwn yn mynd i ffwrdd ag yn cychwyn adeiladu y flow i fi. neu'r llif, um, a wedyn, da chi'n gweld yma, mae o wedyn yn gweld pwy dwi wedi logi fewn fel, neu pwy dwi wedi mynd mewn gofnodi fel, a mae o'n cysylltu Forms, a mae o'n cysylltu SharePoint i fyny i hwnna i fi. Rwy'n dyna beth dwi eisiau ddigwydd yn fan hyn, felly dwi am gario ymlaen. Oce, okay, a wedyn mae'n gorffan adeiladu y uh, llif mae ni. OK. Rwan ta, so da chi'n gweld mae o fel diagram sy'n dangos llif, um, a mae yna lot o hwn wedi cael ei greu ni yn barod oherwydd y templed, felly hwn ydy'r templed nath ni ddewis. So, newch chi weld yma'n hyn i fyny ar y top. OK, Microsoft Forms, yn fyna, A wedyn, mae'n dweud pan mae rhywbeth newydd yn dod i fewn, so pan mae rhywbeth newydd yn dod i fewn, a mae hwn yn gofyn i ni bigo pa ffurflen ydy ni yn chwilio amdano fo. So, be sy'n digwydd, pa ffurflen ydy ni eisiau dewis pen mae rhywbeth yn dod i fewn, pa, be sy'n fod i um, gychwyn yr llif yma i ffwrdd, er enghraifft. So, dwi wedi creu un fy hun o'r enw'r flow demo yma, so hwn ydy'r ffurflen dwi efo. A na i jyst ddangos yr ffurflen i chi uh, rwan. So, os dwi'n mynd i fan i forms yn fan hyn. Dyma ni'r ffurflen sydd gen i. Uh, mae hon yn ffurflen wych, felly uh, fel ydych chi'n gweld yma, flow demo ydy. So, na i mynd i fewn i flow demo a dangos i chi yr ffurflen wych yma sydd efo un cwestiwn. Na ni um, agor hwn Fel bod ni'n gallu ymateb i'r ffurflen yna. OK, dyna ni. So hwn di'r ffurflen, so pen mae hwn yn cael ymateb, dwi eisiau i'r llif yma gychwyn. So when a new response submitted yn flow demo, da ni eisiau i pethau gychwyn digwydd. A wedyn, Be dan ni'n gweld wedyn ydy mae'n dweud apply to each, so be mae hynna'n golygu ydy bob un ymateb sydd o fewn y ffurflen yna, bob un um, uh, maes sydd o fewn y ffurflen yna, da ni eisiau cael yr gwybodaeth ar gyfer bob un o heine. So, o fewn y response details, da ni eisiau eto chwilio amdan yr un ffurflen, so hwnna ydy'r ffurflen y dwi eisiau um, gweithio efo fo. Ok, a wedyn, fel dwi'n dweud, mae'r templed yma wedi cael ei greu ni'n barod, so cwbl da ni'n gorau wneud ydy jyst llenwi fewn pa ffurflen da ni'n edrych arno fo, a wedyn mae gennym ni'r cam nesaf yma wedyn, which ydy e-bost. So nes i wneud prawf efo hwn yn gynharach, doedd yr e-bost, uh, doedd y connector e-bost yma ddim yn gweithio yn dda iawn. Felly dwi'n mynd i ddileu hwn. So fel nes i ddeud, templedi di hein, fer ni ychwanegu pethau, neu dileu pethau, os dyn nhw ddim yn gweithio'n iawn i ni. So dwi am ddileu hwnna. Ond, mi o'n i eisiau'r e-bost fynd, felly dwi am ychwanegu cam newydd i fewn. So, ydych chi'n gweld yma, dwi'n gallu ychwanegu cam newydd i fewn. So, add an action. A wedyn dwi'n chwilio am e-bost. So, dwi'n just rhoi e-mail i fewn am yna. A mae yna opsiwn o fyma sydd yn gadael i fi wneud gyrru e-bost ond efo'n cyfrif um, Office 365. Felly hwnna dy'r un dwi am ddefnyddio ar gyfer y demo yma. Felly dwi am ddewis hwn. A wedyn dwi am yrru'r e-bost i fi fy hun. So hwn dy'r defnyddio'r fforddi sydd gen i'n fan hyn. Uh, dwi am roi... Uh, Cymraeg yn fan hynna. A wedyn hwn di'r rhan rili really neis wedyn o flow. So, be da chi'n gweld wedyn ydy, oherwydd bod fi wedi dewis y ffurlen yna, dwi wedyn yn cychwyn cael yr opsiynau i roi um, content dynamig i fewn i'r meysydd yma, i fewn i'r e-bost yma er enghraifft. So, yn y gwybodaeth dwi'n gael yn yr e-bost, mae o'n roid yr opsiwn i fi i roid yr ateb i'r cwestiwn sydd ar y ffurflen. So dwi am roi hwnna i fewn yna, a dwi'n rhoi, jyst i ddangos i chi mae'n hwn sydd yn gwneud hyn weithio. So fe rydyn ni jyst rhoi testyn yna hefyd i fynd at yr, uh, kind of, yr maes yma dyn ni'n ychwanegu. Wedyn, yr rhan arall oedden ni eisiau gwneud oedd roi rhywbeth i fewn i'r rhestr SharePoint hefyd. So, dwi'n mynd i fewn i fyma. A wedyn, mae hwn eto, unwaith dwi'n clicio fewn i'r maes um, cyfeiriad safle, mae'n dod yn ôl efo bob peth sydd yna, um, y dwi efo mynediad iddo fo, o dan yn defnyddiwr i. Ac yr un dwi am ddefnyddio fan hyn ydy'r live test yma yn fan hyn. A wedyn mae gyda fi um, so flow demo list, so dwi wedi defnyddio'r un kind of enw i'r rhestr yna hefyd. Rwy'n ta, dwi just am um, agor SharePoint yn fan hyn, i ddangos i chi hefyd. So hwn ydy'r safle yn fan hyn, yr live test ydy'r safle. OK, a wedyn mae'n flow demo list ni yn fan hyn. okay, dyma ni ein flow demo list yn fan hyn. Felly dwi am, um, so da chi'n gweld mae yna ddau golofn yn hyn, so title ag enw. Ok, so mae yna bedwar yn hwnna ar hyn o bryd, neu pump, sori. Wedyn, be dwi eisiau gwneud ydy, yn y flow demo list, mae efo'r teitl, dwi jyst eisiau rhoi rhywbeth sydd yn mynd i fod yn uh, unigryw yn fan yna, so item, a dwi jyst yn rhoi yr amser, da ni'n gyrru hwnna um, i fewn i'r rhestr yna. Ac wedyn enw, be dwi'n mynd i wneud ydy dwi eisiau cymryd yr enw na sydd wedi cael ei roi i fewn y ffurflen a dwi eisiau rhoi hwnna i fewn i'r rhestr yn SharePoint. So, beth ydych enw chi? So dwi eisiau cymryd o'i ffwr o'r ffurflen a dwi eisiau rhoi i fewn i SharePoint. So dwi am arbed hwnna wedyn. So dyma ni ein flow, a wedyn wneud hwnna ddeitha chi wedyn bod y flow yn barod i fynd. Wneud hwnna ddod â sylw chi i unrhyw broblemau, er enghraifft, sydd yna efo'r flow yna. So mae hwnna rwan yn rhedeg, okay? a wedyn da ni wedi dileu rei eraill. So be dwi'n mynd i wneud rwan ydy, dwi'n mynd i fynd i flow demo fan hyn, a dwi'n mynd i roed fewn Hawdd Cymraeg. OK. Reit. Os dwi rhaid yn mynd yn ôl i Power Automate yn fan hyn, Dwi'n gobeithio, dyna ni. So, dyn ni'n gallu gweld bod hwnna wedi gweithio. Um, so mae'n dweud bod o'n succeeded, so mae wedi rhedeg unwaith oherwydd mae wedi cael ei gicio ffwrdd trwy fi yn rhoi yr gwybodaeth i fewn yn y ffurflen yna. A wedyn, os dwi rwan yn mynd i fewn i'r safle SharePoint, A dyna ni, da chi'n gweld mae hwnna wedi cael ei roed yn y rhestr yna. Ac y peth dwytha i wirio ydy o fewn yn e-bost i yn fan hyn, gobeithio bod ni wedi cael hwnna hefyd dyna ni. Dyna ni wedi cael e-bost hefyd yn deud bod hwn wedi cael ei roed i fewn i'r um, ffurflen ac bod o wedi, um, neu jyst yn dangos hynny bod o wedi dod trwad ar yr e-bost yma. A dyna ni. So, reit, dwi'n gobeithio bod hwnna'n neud i chi feddwl am y fath o sefyllfaoedd lle fysa chi yn gallu defnyddio Power Automate. Mae yna gymaint o dempledi allan yna, mae'n helpu chi fynd yna a cael golwg arnyn nhw, so mae o fewn eich uh, porth Office um, Microsoft 365 chi. Dibynnu ar pa, um, all, sut, uh, pa permissions da chi efo o fewn eich Microsoft 365, beth da chi'n gallu neud, ond mae werth gofyn os da chi efo adran tyga, er enghraifft, be maen nhw'n gallu neud efo hwnna. OK, um, just yn olaf, dwi am uh, just kind of atgoffa chi am ein gwefan ni, so fydden ni efo tips fel hyn, ac uh, kind of, fydden chi arwyddo fyny i'n um, rhestr e-bost ni hefyd, a na ni ddod â kind of, tips fel hyn i chi trwy'r um, rhestr e-bost hefyd. Gobeithio bod hwn yn helpu i chi gael eich amser yn ôl, ac hefyd gadewch i ni wybod yn y